Aw le, ka video i lo thlir avangin ka lawm e. Tun ṭumah chuan bawng hnute kurtai siam dan ka rawn entir dawn a ni. Tun ṭumah hian everyday powder hmangin ka rawn siam dawn a ni. A hmasa berin tui kan ti lumang a, tui hi tunah hian pava khat vel ka hmang a. Tichuan hei fian hi kan hmuh ang hian heti ang fian hi ka hmang dawn a. Hemi fian nga hi bawkhnute powder kan hmang ang a. Tichuan tui lumah hian kan chawk hmasa dawn a ni. Everyday powder a siam hi enge bawkhnute dang taza tih vel ang chi a siam ai hian in a tui bik a, a rim tui bik em em a. Tichuan kan lo chawk zo tawh ta a, hei hi kan chhuang chi di nen kan chhuang leh dawn a ni. Hei hi kan chhuanna tur bel a nia, tichuan chini hi tunah hianin kg chan ve, Ka hmang dawn a. Tichuan bawng hnute kha kan han leh ang a. Hei hi ti hian kan chhuang tawh ang. Tihian gas ah kan chhuang ang a, tichuanin amah hi eng nge a so liam ve te kha a hlauhawm a, chuvang chuan gas kha kan sim ang a, gas sim in tihian kan ur cherh cherh dawn a ni. Tunlai chu ka buai ve em em a inchhungkhur velah te request te pawh hi duh angin ka rawn ti vat thei lo a, chuvang chuanin tuna mite pawh hi. Hei ti hianin tlai khaw hnuah ka rawn ti leh chauh a ni a, khawngaih takin min request tu te khan min lo hrethiam ula, min hriatthiamna kha kan ngen a ni. Tichuan ka video lo en tu te zawng zawng chungah khanin thinlung takin lawm thu ka sawi a, min lo like sak theuh ula, tichuan min lo la subscribe lo te nih chuanin a remchang a nih chuan khawngaih takin min lo subscribe ve ngei bawk dawn nia. Tichuan hei hi kan dahna tur thleng a nia, kan chhun luhna tur. Kan tih hmin hmain kurtai kha kan tih hmin hmain tihian chhun nghal mai theiin hei hi kan lo siam lawk anga tel kan han lei a tihian kan han chulh kual dawn a ni. Hetia kan han siam hmasak hian a awlsam bik em em a, kurtai a hmin hnua han tih leh vel kha a buaithlakna kha tam tak a awm thin avangin tihian hman mai theiin chhun luh nghal mai theih turin kan lo siam lawk dawn a ni. chuan hei kan hmuh ang hian tunah chuan umm a lo nge phuan deuh buat tawh a a lo hnang tan tawh a a lo khal deuh tan tawh bawk a. Nate chuan heti hun vel atang hian vil uluk kha a ngai tawh em em a, a uluk deuhin kan vil ang a, kan chawk deuh char char tawh ang a, a chhan chu eng nge a lo kan palh te kha a hlauhawm a, a lo kan palh kha chuan a tui lo vek mai dawn a, tin chu bakah a rawng te kha a tinalh thei dawn lo va, chuvang chuan uluk deuhin kan vil char char tawh dawn a ni. Tin hetah hian coffee, coffee powder te pawh kha kan duh chuan kan telh thei a, kha khanin eng nge a ti rim tui ve em em bawk a ni. Ti hian kan hmuh ang hian kan han chawk char char ang a. Tichuan hei hi kan suan hma lutuk kha chuanin a khal thei dawn lo va, chuvang chuan tlema eng nge a tak deuh hlek kha kan nghak anga tihan a khal that deuh hlek hunah khanin kan suan dawn a ni.

Tunah hian kan hmuh ang hian hei a lo khal tha tawh em em a, a rawng te pawh hi hei a lo uk deuh khak tawh a. Tihian kan duh tawk tawh dawn a ni. Tichuan a mawngah beh loh nan tiang kan han chawk char char ang a. Tichuan a khal hma in a daih hma in thlengah khan kan chhung lut leh dawn a ni. Tihian kan han chhung lut a, tichuan hei hi. Kan han dah dai anga minute sawmhnih atanga minute sawmthum inkar vel te hian kan han dah phawt anga tichu tunah hian minute sawmhnih vel a ni tawh a ti hian hei a lo chang deuh tawh a a lo khal deuh tan tawh a mahse a khal lutuk hma a la lum deuh hlek lai hianin zai tur a nia a la nem tha deuh a tichuan tunah hian kan zai tawh dawn a ni.

Tunah hian thingpui hang nen kan in nghal dawn a ni, thingpui sen hang nen. Awle ka ti zawng kha tun tuma bawng hnute kur tai siam dan ka rawn entir theih chu a ni e.